Oku mbireeba nekwitsibwaho. Basaliima Herbal Research Centre abakugu mu kukora edagala mu bintu by'obutonde n'okurijanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejanjaba Ulcer, Aloe Vera Super ejanjaba omusuja, hamwe na Horeb Services Uganda Limited aba baine emirimo y'abakuumi hamwe na ba dureeva kukorera omuri Abu Dhabi, Dubai hamwe na Qatar. Esimu, Note mushanju Note emwe, ashatu na ishatu, abiri na mwenda, ashatu na mwenda. Horeb Services Uganda aba nibatwara abaana aheeru kubaheereza emirimo omu mahanga gaba gig nka Dubai, Abu Dhabi, manya aga mahanga g'okuhurira nigo gakusizayo sente almost, Qatar, yes. Nibaheereza omushaara gwa million emwe n'ekicweka kukahari million itaano. You can imagine a driver getting nke million ishatu. Waayenda abaasecuruko kukora omu hoteeri nana endiijo myanya, zayo ogyende oyefune akasente kaawe. Ba Salima Herbal Research Centre aba baine emibazi erikuhwera abantu baine siriimu, ulcers, shukaari, puresha. Gyenda obashange Nassana Wori omuri Kampala nainga Mountain Road, Eco Plaza, Barimu nobashangamu mbarara zitungire omugisha bigura itagi ryabo omu Abi Dhabi Building, Room number six, Garage Street. Harimu abantu basitamire aho watahamu oti nibakwakiira gye, customer care, tick. Buri muntu aine business ye. Nanye nyine business zangye ahu ndi aha. Omuntu nagyenda ayombeke hotel ye ninga apangisa hotel. Hotel egyo omurimo gwayo n'okukora esente ngu omuntu azeho ashabe ekyayi, ebyokurya, yaheza kurya ashashure agyende. Kwonka omu Western Uganda omu omu matawuni omu aga Western Uganda za Kibaale, Kisoro, eh, Fort Portal nangwa egyo nibagyeta Fort, Kamwenje, Mbarara, Ibanda, abantu baine omuze gw'okuza omu hoteeri kandi ati enjura tetandikire kugwa, azamu ab'okuba nibamiitingamu, azamu ashaba chai, chai aginywa, agiheza, haija ondiijo nawe ashutama aho, bashutama omu hoteeri for three hours. Bateera emboozi, bagaaniira, bataguma ngu bari omu bizinesi y'omuntu. Aka hariho omuntu yaabaire atuhaire oku mbireeba, omuntu akuza omu duuka y'omuntu akagaaniira, ari omushaija kandi eduuka neeguza eby'abakazi, abakazi bakyenda kuhindura. ngu bapime ngu bakashobora omusha ari aho naata ebyavolongoto abo tukababinga omu maduuka mbwene hotels nezokukora esente egyo entebe eyi wasitamamu for three hours eshemereire kuba nekora nesitamisa abantu abandi nka munaana so imwe abantu abakutwara emboozi omu business zabantu mukasitama omu hotel mukaganiira ekintu ekyo tikikire Ku murabe nimunywa puriizi mugaaniire ahabw'okuba mwena muriyo nimurya. Mugaaniire kwonka ku oraahezemu stand up get out. Harimu abandi abantu abaine omuze ahabw'okuba hoteeri z'enyingi ziine amahurire. Naaza omu hoteeri tihaine eki akwenda kugura akwata amahurire ga hoteeri goona agashoma page to page ashome n'obw'obuntu obu abafiire. Goona agashoma tihaine eki aryamu. eh please business z'abantu muzi respecting hari abantu abakwejunisa washrooms w'omurimo ogwe natambura aija ashaba akashumurizo ka toyi azamu tiine ekyaryamu tiine ekyanywamu nimwe mbabamanyi nabwekyo mureke tuherezane ekitinisa business z'abantu buri story eronde level yaayo Ku oraabe ozire kunywa chai, ozire kurya eby'okurya, birye oyimukeho ogyende hoteeri ekore gye. Beitu iwe oza eshaaha ina, iwe ori omu hoteeri noogaaniira hmm, bizineesi yaawe hati erimwo. Mbwenu ezi eshaaha ina baazireeta omu bizineesi yaawe kikakushemeza? Nyowe nikwo nkubireeba. Ahabw'okuba ekintu eki ab'amahoteeri, ab'amaduuka bo bakakikompuraininga ekyo kyahwa. Abaire nibaganiiriramu barugamba, Mwe n'abantu abakuganiirira omu hoteeri kumara obwire buraingwa. N'amazima muri baakasitoma, nooba nimukunda omwanya ogwe, kwonka mukyendeeza aha shaaha z'omukushutamamu. Kandi hoteeri egi, abantu ku baragume baringuriza, batakaare ngu hoteeri eijwire kandi hoteeri etarikukora sente. Nikwo ndikubireeba. Iwe noobireeba ota? Oku mbireeba nekwitsibwaho. Ba Salima Herbal Research Centre abakugu omu kukora edagala mu bintu by'obutonde n'okurijanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejanjaba Ulcer, Aloe Vera Super ejanjaba omusuja, hamwe na Horeb Services Uganda Limited, aba baine emirimo y'abakuumi hamwe na ba dureeva, kukorera omuri Abu Dhabi, Dubai hamwe na Qatar. Esimu, nooti mushanju nooti emwe, ashatu na ishatu, abiri na mwenda, ashatu na mwenda.